Кайнатма. Син Әлмәттән. Әйе. Өч төрле факт Әлмәткә барырга кирәк дигән. Или кирәк түгелме? Алай да булырга мөмкин. Мин үзем Әлмәткә бик сирәк йөрим һәм Әлмәттән киткәннән соң анда бик кайтмыйм. Бәлки ул ниндер теге үземнең Шәхси әйберләр белән бәйледер, ләкин мин Әлмәткә театр өчен килергә мөмкин дип әйтә алам, чөнки анда бик әйбәт театр бар һәм бик әйбәт спектакльләр карап була. Аннан, бәлки, анда яңа ниндидер матур күперләр, шундый матур архитектура булырга мөмкин, шуны күрергә һәм инде зур Татнефтьне күрергә. Кая Татарнефтен барлыкка китерәләр, алалар дигәндәй. Анда күреп була шундый вышкаларны, сопкаларны, шуларны барганда, шуларны күреп барырга мөмкин. Менә шул өч фактор инде. Мин үзем теге әллә ни Әлмәтне яратам дип әйтә алмыйм. Чын. Чын. Менә бит. Шундый кешеләр бар икән. Ә мин мондай мураллар бар икәнен беләм. Кара күз фестивале көчле икәнен беләм. Һәм чыннан да Әлмәт театрын бөтен кеше мактый. Ә, Казанлылар белән бергә бер рәттән тора торган шундый көчле театр дип сөйлиләр. Әйе. Анда синең әниең эшли.
Әнием, әтием дә эшләде анда минем. Мгм. Кемнәр бу?
Артистлар булып икесе дә. Син династия булып чыга.
Әйе, әйе. Мгм.
Син, димәк, кечкенә чагыннан инде бу артистлыкка кереп киткәнсең һәм бөтенләй бит- э, икенче вариантны күрмәгәнсеңдер дә әле. Мин икенче вариантларны күбрәк күрдем. Ләкин бер спектакльгә гашыйк булып, шул мине тартып китерде театрга киредән. Мин әти-әниемнең тормышын күрдем һәм артист булырга теләми идем, чөнки аларның тормышы авыр, рәхәт түгел. Шуңа күрә мин... Ял көнне дүшәмбе генә дигән, или кайсы көн инде ял көнне? Дүшәмбе генә, ләкин ул дүшәмбене дә күп очракта алалар. Репетиция белән.
Әйе, әйе. Синең үзеңнең вакытың бөтенләй юк диярлек. Аны шулай яратырга кирәк инде спектакль. Әйе, яратырга кирәк һәм фанат булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Ә кайчан үзгәрде соң ул моментың? Мин э, Гали Әскәр Камал театры Әлмәткә килде дә һәм Кара чикмән спектакле уйнадылар алар. Кара чикмәндә Ләйсән Рәхимова дигән актриса Куян образын башкара иде. Аның образына гашыйк булып һәм бу спектакльдә уйнарга теләп, Мин театрга бардым. Кара чикмә бит ул бит классик э, спектакль дип Түгел. әйтмә син. Юк, Мин әй. бөтенләй ул беренчедән бию, җырлар белән именно костюмнары күп анда. Әйе.
Анда барысы да ничектер мэч дип әйтәләр бит менә. Бөтенесе дә бер юлы әйбәт килеп чыккан. Актерлар да шәп, бөтенесе дә берсен дә теге бүлеп алып булмый. Ә Анда җырлар да әйбәт, чөнки композитор шәп ул. Сез беләсез инде, ул Америкада яши, ул монда килеп музыка язды. Аннары м, пьесасы әйбәт, э, бөтен нәрсә инде, Мгм. декорация. Ә сән ничә яшь янып караганда? 16-17.
Мм, Әйе. именно шул бит сайлый торган вакыт булган Әйе, әйе, килгән. сайлы вак- э, сайлый торган вакытта булды һәм э, Фәрит абый ул, ул елны җыйды курсны. Ул җыймаса, бәлки мин бармас та идем. Аның курсына Синең эләгәсем- мастерың Фәрит абый булучы. Әйе, Фәрит Бекчентаев.
Ә, Нинди авырлыклар бар Фәрит абый белән Фәрит Бишентеев белән эшләүдә, өйрәнүдә аны? Ничә ничә син Укудамы? авырлыкларын, әй укуда. Нигә авырлыкларын сөйлим, чөнки аның холкын беренче тапкыр күргәнем бар, шуңа күрә шундый ашаган ул дип уйлап куйдым эчтән генә. Мин вообще театральный, э, театраль өлкәдә ул кадәр җиңел кешеләрне күргәнем юк. Чөнки минемчә, театрга травмасыз кеше килми, иҗади кеше алар травмалы булалар инде. Һәрбер кешенең үз ние бар инде, җайсызлыгы дигәндәй. Җайлаша белсәң, аны аңлый белсәң, һәрбер кешедән полезный дип әйтәбез инде, информация алып була һәм кемнәндер э, кирәкмәгән информация алып була дигәндәй. Үзең ничектер җайлаша алсаң, Андый кеше белән дә эшләп була, мондый кеше белән дә эшләп була. Фәрит абый белән дә җайлашып була. Аннан ниндидер ул бик күп укый һәм шуңа күрә ул безне бик күп укыта иде һәм музыкаль ниндидер вкус прививать итә иде. Менә шулары өчен мин менә рәхмәтле Фәрит абыйга. Ә башкасын инде әйтеп тормыйм. Анысы безнең шәхси эшебез. Чөнки минемчә бар шундый әйбер, Һәрбер нәрсә урынында әйтелергә тиеш. Һәм э, син э, ниндидер претензияң буласың икән, була икән, аны кешенең үзенә әйтергә кирәк. Ә әйткәнең бармы син?
Әйткән, менә б- әйткәне бар инде синең. Мин аңа әйткәнем бар, менә монда мондый с- сүзләрне. Шуңа күрә мин кабатлый алам монда да дип. Или син аңа әйтмичә йөрисеңме? Юк, без э, сөйләшәбез, ләкин әле теге зур теге ниндидер сөйләшү булды дип әйтә алмыйм. Ниндидер претензияләр бар, алар булмый мөмкин түгел. Минемчә, һәрбер артистныкы бар һәм күбесе аны әйтми. Мин теге вак тиякләрен әйткәнем бар, һәм Фәрит абыйның да ниндер берсендә ул миңа син җырлый белмисең диде, син җырлама диде. Һәм бер вакыт алар шундый кастинг кебегрәк әйбер үткәрделәр, мин анда кердем һәм җырлый башладым да, мин әйтәм, ә сез нигә мине җырлатасыз, мин бит җырлый белмим дидем мин аңа, сез шулай дип әйттегез. Ә ул инде оныткан.
Әйе, оныткан, мин шулай дидемме? Гафу ит, мин алай әйтергә тиеш түгел, диерәк әйбер әйтте инде ул миңа. Ул кеше алдында булды, ул теге яшерен дә булмады инде. Менә шундый әйберләр булгалый. Фәрит абый җиңел кеше дип әйтә алмыйм. Аның чөнки иҗатта шундый озак бер урында утырган кеше, ул бер кайчан да теге җиңел булып кала алмый, конфликтлар була һәм ул табигый дип саныйм. Минемчә, конфликт ул алга баруны аңлата. Конфликт юк икән, алга барыш юк. Юк, бит беләсеңме, кешене я син яратасың, я яратмыйсың, я э, эмоцияләр тудырырга тиеш кеше, имән. Әйе, әйе. Ул начар эмоцияләр тудырса, мин Фәрит Рафкатовичны бик яратам. Начар эмоция тудырырга өлгерә ул секундында, но синең барыбер шундый тулы мәхәббәтең, хөрмәтең аны беркая китми. Син аны барыбер аңлыйсың. А, менә бу ситуациядә бүтәнчә әйтә алмады, булдыра алмады. Әйе, әйе. Чөнки э, минем ситуация ничек булды? Ул пресс-конференция иде, журналистлар килгән һәм блогерларны чакырганнар, и блогерлар арасына мин генә килдем дә, Ә мин бит инде блогер, миңа пресс-конференцияга килгән кешеләр фотога төшерергә кирәк. Әйе, әйе. Ә ул бәйләнмә диде. Ә миңа не, миңа бит чыгарырга кирәк. Мин бит сезнең хәреф кенә, сүз генә язып язып тормыйм. Миңа картинкасына күрсәтергә кирәк. Әйе. Бәйләнмә генә диде. Мин әйттем, блин. Тагын киләмен мин, тагын киләмен. Менә бу пресс-конференциягә эчтән уйладым да килдем инде, әлбәттә, киләм, йөрим. ләкин шундый кеше булуын мин беләм бу шундый ә тагын мин беләм нәрсә славутский да шундый авыр холыклы режиссер икәнен аңа да кастингка килгән дус кызларым сөйлиләр биеп тә күрсәттем җырлап та күрсәттем этюд та күрсәттем что-то мало я чуть не хватает дигән була ди мин әйттем ну мин әле ашлар пешерә беләм дип әйттем ди нәрсә әйтерсең инде бөтенләй эшләгән шундый алар әзрәк кенә Таптап китеп карыйлар, танк кебек узып китеп карыйлар артистлардан, име, минемчә, сыныр микән, сыгылыр микән дигәнне тикшереп карар өчен, име? Ансы бар, әйе, ансы бар. Белмим, ниндер аларның максатлары нидер, ләкин андый бер бар, әйе.
Кайнатма. Дуслар барыгызга сәлам. Бу кайнатма подкасты зан я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Болгар радиосында я Ями Music лейблының площадкаларында. Без бу подкастка чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Бүген бездә бик матур мөлаем кыз килде, ул да булса Ләйсән. Ул безнең Камал театрының артисткасы. Дөресме? Әйе.
Тагын нәрсә өстәп була? Үзең турында әйткәндә. Минемчә, мин менә бүген подкастка килгәндә шундый зур теләк Туганым, мин театр артисткасы түгел, ә менә Ләйсән буларак килермен дип. Бәлки шулай кызыграк булыр дип уйлаган идем. Чынлап, син Ләйсән генә, әйдә Ләйсән белән сөйләшәбез бүген. Әйдәгез, менә ул миңа комфортрак булачак. Ярар, яхшы. Ә Ләйсән нәрсә белән шөгыльләнә? Менә иң яраткан бер эштән кала мәсәлән, яки эшендә сөйләсәң буламы, да норма? Ну, өстәп, өстәп җибәрәбез. Ул минем тормышымның бер өлеше дип әйтик инде. Мин үзем бик каты Сәяхәт итәргә яратам. Мин беркөнне дус кызыма әйттем, әйтәм, мин тормышта сәяхәт итүдән дә нәрсәнедер ныграк яратам дип әйтә алмыйм әлегә, әлеге көнгә. Һәм мин яратам чигергә. Хәтта чигү белән акча да эшлим. Э, миңа заказлар килә, мин чигүгә өйрәттем. Бер ел буе кул эше мәктәбендә эшләдем. Һәм Мир белән түгелме? Мир белән әйе, мир белән әйе, бергә. Әлеге вакытта бер ресторан өчен берничә эскәтер чиктем, анда аларның формасын шундый әз генә чигеп алдым. Зәңгәр шәл спектакленә карасагыз, анда бөтен чигелгән әйберләр минем кул белән чигелгән. Менә бит яңадан барасы була инде хәзер. Ел саен ел саен йөрисең ул зәңгәр шәлгә. Хәзер менә шуны күрер өчен барасы була. Әйе, әйе, менә.
Аннары мин кешеләр белән аралашырга яратам. Инглиз телен өйрәнәм, әле дә өйрәнәм дип әйтә алам инде. Мин җиде ел аны өйрәндем, ләкин әле дә шөгыльләнәм, әле дә китаплар укыйм инглизчә һәм аралашырга яратам. Башка ил кешеләре белән аралашырга яратам. Минем дусларым бар Италиядә, Япониядә, шундый төрле кешеләр белән аралашырга яратам. Гел бер урында басып тормаска, каядыр алга барырга яратам. Син менә үзең йөрисеңме сәяхәт итеп яки дусларың белән җыелып барасыңмы? Кайсы формат сиңа күбрәк ошый? Мин бик зур компанияләр яратмыйм. Мин үземне интроверт дип тә әйтә алам. Чөнки зур гастрольләрдән соң мин вообще качып өйдә утырырга яратам бер-ике көн. Әле бүген икенче көнгә килдем үземә үзем аптырап. Ә былай мин ә, э, сәяхәт итәм. Бер үзем дә барганым бар. Ә, ләкин ул илдә я берәр дустым булса, менә мин Америкага барганда минем анда дустым яши иде, аның янына бардым. Ә, башка бер-ике илгә генә бер үзем бардым. Бер үзем барга бераз куркыныч, ләкин рәхәт. Ә, бер дус белән я ике дус белән яратам барырга. Менә соңгы ике елны мин бер дус кызым белән йөрим. Ул шундый ук минем кебек тыныч, шундый үзенең рутинасы белән шөгыльләнергә ярата. Мин дә шулай иртә белән торып, анда зарядка ясап, нәрсәдер. Э, сәяхәт сәяхәт итсәң дә ниндидер э, көндәлек эшләреңне эшлисең инде. Әйе, әйе. Э, һичшиксез, чөнки аны эшләмәсәм, мин үземне ничектер э, Курка башлыйм мин нәрсәдәндер. Рутинаны башкармасам, миңа алай рәхәт түгел менә. Мгм. Ә син курка сүзен әйттең беләсеңме? Кайчан әле тагын беренче әйткәндә ул булды, үзең генә сәяхәт итү куркыттыра дидең. Мгм. Нәрсәсе белән? Нәрсә курка? Менә белмим ничек ул, ничек аңлатырга, менә иртәнге өчтә син аэропортта берүзең утырасың, и шундый әбинең сүзләре искә төшә. Күте кычыткан, Әчтерханга барган, шундый сүзләр ис, Мгм. искә төшә Шым дә. у- туа Шым, башлый. әйе, шундый. Ә, Анда әллә нинди әйберләр әйтә әби. Мгм. О- Йөрисең инде шунда, шундый әйберләр. Һәм барысы да күңелгә килә башлый да, куркыта башлый. Мгм. Ән- Юк, менә барыбер.
Аның бит ниндидер булырга тиеш чыганагы. Мин мәсәлә нәрсә куркыта? Мин әйтәм, ир-ат булып туган булсам, мин Мм. әйтәм, бөтен җиргә дә үзем генә йөрер идем. Шундый рәхәт булыр иде ул. Бер кеше бәйләми, итми. Ә, кыз булганга күрә куркыта. Син True Crime карыйсыңмы әллә? Юк, бөтенләй карамыйм.
Мин бөтен тормышым True True- True Crime. Юк, мин ансынан курыкмыйм, мин куркам теге. Була бит хәләкәтләр. Э, менә Самолетлар төшү дигәндәй, шундый Ансы түгел, ансы түгел.
Менә берәр илгә барасың, о, самолет төште дә син бер нәрсә күрмисең, сизмисең кебек. Әй. менә. Ә менә син берәр илгә барасың, берәр хәләкәт була син белән, ә яныңда бер таныш кеше дә юк. Хатын кызмы, ирадмы ул? Кемдер хәт Э, синең исемеңне әйтергә синең кайда икәнлегеңне әйтергә берәр кая анда э, юл һәлакәте буламы ул башка һәлакәт буламы ул анда теге су янында буламы ул менә шул вакытта ничектер ярдәм итүче кеше булмас кебек тоела бераз гына ә былай мин чит илдә һәрвакыт үземә компания табам Алар һәрвакыт әйбәт кешеләр. Әйбәт кешеләргә әйбәт кеше тартыла дип әйтә Дөрес, Мингөл. әйе, дөрес. Әйе, дөрес шулай.
Әле әйтәләр, м, менә син яшәгән җиреңдә нинди кешеләр белән аралашсаң, барган җиреңдә дә шундыйрак кешеләр белән аралашасың. Чөнки ул бит инде синең ниндидер мөнәсәбәтең кешеләр белән Ул мөнәсәбәт башка илгә дә күчә. Син башка илгә үзеңне үк алып барасың. Янсы да бар.
Ә мин, мин син, син сәяхәт турында әйттең дә, мин, мин шундый яратам сәяхәт итәргә. Мин гел сорыйлар, син кая яшисең хәзер? Мин әлегә Казанда, әлегә Севастопольда. Мин бер качан да әйтмим менә төгәл менә монда яшим дигән сүзем юк минем. Чөнки мин иртәгә Казахстанга күчеп китәргә мөмкинмен. Чөнки мин анда яшәп аласым килә. Мин сәяхәт итү түгел, ә менә именно яшәп алу форматын яратам. Менә ул минем хыялым, мин яшәп аласым килә берәр илдә. Кайсы илне син ошаттың инде хәзер яшәп алыр өчен? Австрия, иң яратканым Австрия булды. Европада димәк. Әйе, Европа, гомумән миңа күбрәк Европа ошый. Мин үземне Европа кешесе дип саныйм. Һәм йолдызнамә буенча да мин Европа кешесе дип саналам. Мин үзем яратам Австрияны, Венгрияны бик яратам. Ләкин менә хәзер үк торып анда китәрмен дип әйтә алмам. Беренче чиратта бәлки мин Каш дигән шәһәрдә яшәп карарга теләр идем Төркиядә. Төркиядә Каш, әйе. Әйе, ул Европага охшаш дип тә әйтә алам мин аны, ләкин ул шундый нидер җылы, ниндер шундый кечкенә генә шәһәр, интровизга туры килә торган дип әйтер идем. Менә шундый шәһәрдә яшәп карар идем башта. Ләкин аннан күчәр идем Европага. Ә ну бит синең тормышың бары бәйләнгән инде монда. Минем бәйли мәсәлән ир-атлар, Әйме? Ә сине эшең бәйләп калдыр. Син бит онлайн эшли торган эш түгел. Әйе, минем онлайн эшли торган эшкә өйрәнәсем килә. Ләкин белмим, ничек аны булдыр буладыр, чөнки мин компьютерга тотынган саен мин аны я заблокировать итәм, я анда берәр башка җиргә басам. Вообще компьютер миннән курка, мин аннан куркам, без шундый әлеге вакытта начар мөнәсәбәттә шуңа күрә начар түгел курку мөнәсәбәтендә шундый абьюз мөнәсәбәтендә шуңа күрә ну планнарында бар инде име димәк син гомерлектә косанда син үзеңне гомерлеккә күрмисең юк юк күрмим
мин кайчак инде теге хыялларымда уйлыйм уйлыйм да аннары теге урын таба алмагач эш таба алмагач инде шундый мәйтәм картайгач бәлки китеп булыр дип тә уйлыйм бәлки картайганчы бәлки менә бу бер ике елда әйтәләр бит син теге фикерне җибәреп аның турында бик каты уйламый башласаң әйе галәмгә җибәрәсең дә укыйдыр о син минем кебек обожаю кара ә менә син сәяхәт иткәндә менә сен уйлар белән сәяхәт итәсең бит инде име килеп җитеп җиргә име шок каттырган әйберләр булдымы бөтенләй параллель фикер барлыкка килүе мәсәлән һәр илдә шулай һәр илдә үз җае бар мин аңа ничектер яраклашырга тырышам һәм мин бик яратам аларның культурасы белән бергә яшәргә хәтта менә төркиягә килгәч бит инде алар бик охшаш кебек ләкин шундый татар сүзләре бар икән аларда ул иң начар сүзләрнең берсе булган нинди мәсәлән Ерак сүзе.
Ерак сүзе аларда икенче мәгънәдә. Әй, икенче мәгънәдә һәм бик начар мәгънәдә. Ә мин аны һәрвакыт әйтә идем. Без ерак барабызмы? Еракмы әле? Гел шуны әйтә идем. Ә ул бик начар сүз икән аларда. Кем белгән инде, кем белгән. Әй, я кем белгән. Тәрҗемәсен аннан соң әйтербез.
Я гуглдан карармын. Һәм менә Колумбиягә баргач, бераз гына шүрләтте. Анда криминал шундый без отель яши идек ни янында э, Черчилльнең э, Сыны?
Резиденция. А, сыны. Юк, ага. сыны янында һәм һәрбер иртә белән без чыкканда аңа я краска сибелгәне, я кечкенә генә демонстрация була иде, аның сыны янында. Һәм мин аны аңламый идем. Нигә шулай? Нигә ул сын алып ташламыйлар инде Айсай, шома икән инде. Әйе, әйе, әйе. Һәм аларда якшәмбе көне алар этләрен алып чыгалар урамга һәм сәбиттә йөриләр. Ул көнне үзәк урамнан бер машина да йөрми. Этләр, кешеләр һәм сәбитләр. Менә бит.
Бер нәрсә дә юк анда.
Шундый кызык, шундый рәхәт, чөнки син үзеңне ничектер кызык тоясың, чөнки бәйрәмгә ошаган ул көн. Бөтен кеше чыга, нәрсә Атна саен бәйрәм көн. Әйе, блошиный рынок ачыла анда. Мин анда үземә шундый э, кул эшеннән эшләнгән гамак сатып алдым. Әлдә ята ул, бер тапкыр да кулланган юк. Ләкин андагы менә вайб дип әйтәләр бит инде хәзер. Шундый вайб. Шундый, аннары Италиядә ябалар да куялар ишекләрен, эссе көнне эшләмиләр һәм Мгм. алар Сиеста бит алар, Әйе, иә.
сиеста. Менә шундый белән яратам. Доминиканада. Менә Алла кушса килермен. Алла кушмаса килмим. Алар килмәскә дә мөмкин эшкә. Э, Чөнки бүген аның Алласы кушмаган аңа. Шундый рәхәт. Минемчә ул э, менә бездә бит гел ашыгабыз кайдыр нәрсәдер. Анда Без документ трудоголик кытычкычы. Әйе, әйе. Вообще Рәсәй.
Үз сүзендә тора торган кешеләр әле без. Иң вакытын карап йөри торган кешеләр. Әйе, әйе. Ә анда алай булмаска да мөмкин. Менталитет ике төрле.
Әйе. Шуңа күрә урын гына кирәк, туры килмәскә мөмкин име? Кешенең менталитеты да туры килергә тиеш, күчеп китер өчен. Дөрес. Вот.
Мин менә Кытайда булганда, име, битем гомердә дә шулай әйтмәмен кебек тоела. Мин бөтен халыкларны да яратам, аңлыйм кебек. ләкин кытай менталитеты миңа туры килми сиңа ошаймы әйе нәкъ шулай мин нәкъ шулай әйткән мин беркайчан да бер милләтне дә яратмыйм дип әйтмим һәм беркайчан да нидер илне яратмый дип әйтмим һәм монда менә йөз процент синең белән риза мин килдем таксига утырасың әллә нинди исләр килә гел кокыралар кокыралар кычкыралар ризыклары тәмсез ужас булды мин анда ике ай яшәдем мин әнигә елап шалтырткан гомердә дә елап шалтыратмыйдыр идем әнигә мин әниемдә яшәп булмый икән бу коточкыч хоть иле матур алар чыннан да шулай ук тырыш ләкин алар ниндидер чыннан да шапшаклык көчле анда һәм аларның менә реклама социаль рекламасы мәсәлән зинхар өчен төкермәгез зинхар өчен балагызның күтенә штан кидерегез әйе син күрмәдеңме анда төпсез ыштаннар кидерәләр балаларга и бала йөреп бара йөреп бара да ыштан салмыйча шүгәри дә төшә әйе әле ул асфальтка утыра шәрә күте белән ул бер кая да күчми итми Ул шундый сәер. Без Макдональдста утыра идек һәм Макдональдста безнең өстәл буенча менә шулай шундый бала үтеп китте менә болай алдыбыздан. И без болай.
Бүтән җир белән күренә. Әйе. Әлбәттә. Чөнки малай бала әле.
Аны кеше аңламый. Чалбарның уртасы юк, менә бу төше юк. Менә бу җире юк, бөтенләй юк ул менә. Чөнки алар памперс киеп йөрмиләр. Әйе. Ыштан бар, ә ул җире юк. Менә гәүрәтләре капланмаган. Һәм шунсы кызыгыйме? Рәсәйне зур дип сөйлибез без Рәсәйнеме? Әйе. Но Кытай да зур икән. Зур, зур. Шундый зур.
Башка ничектер картага караганда алай зур булып тоелмый ул. Э, барасың 18 сәгать буе 200 километр э, сәгать тизлек белән бара торган э, поездда име беренчедән анда интернет та икенчедән берничә дә сине сикетми тавышы ишетелми шуны тынлыкта син барасың име ул поездда һәм пальмалар белән башланган ил ахырдан менә каеннар белән бетә әйе Менә безгә ничек аны күрсәт аңлатмыйлар, йөрмичек, күрмичә син аны белмисең икән. Мин дә шулай дим.
Менә кешеләр әйтә башлар, менә Ауропа шундый, теге бу монда мондый дип әйтәр. Ләкин берсе дә анда барып карамаган. Менә барап карамыйча син аны белмисең. Әле һәрбер кешенең үзенең тоемлавы, үзенең фикере була. Ул килә, кемгәдер яхшы булып тоела, кемгәдер начар дип тоела. Шуңа күрә мин әйтәм һәрвакыт, син барып кара дип әйтәм. кешеләр. Лия, барып кара обязательно. Чыннан да, чөнки ки- киноларны карап, мәсәлән, име, яки ниндидер китапларны укып, барыбер э, тулысынча к- кер итми инде ул, менә барып җитми. Дөрес. Шул ук Һиндстандан да без бит инде Һиндстан киноларын карап үскән, Мгм. име? Һиндстанга баргачтын, андагы төрле милләт яши икән. Менә безнең Рәсәйдәге кебек төрле милләт яши. Без Әйе. б- без менә төрле кыяфәттә, ә алар шул ук бер кыяфәттә, ләкин милләтләре төрле. Мәсәлән, без якутлар якут кыяфәтендә башкортларны башкорт без таныйбыз ә аларның төрле милләтләре ләкин йөзләре барысы да бер төрле син алар киемнәрен киюләреннән генә аера аласың ә без өйрәнгән сари киеп йөргәннәрен генә күреп әйе әйе мин италиягә баргач та бик аптыраган идем чөнки итальяннар алар үзләрен э, аларны итальян дип кенә әйтмиләр менә бу неаполитан чөнки ул э, районыннан әйе районыннан әйе шуңа күрә Мин аны белгәч шундый кызык тоелган, и безне дә шулай әйтсәләр, бу бу Каза Казаннан шундыйрак берәр сүз булса, әйме? Ну менә мин сине үзем кайдыр күчеп китсәм, мин гел сөйлим, теге Рәсәйдән әйткәннән соң, Э. мин аңлатырга тырышам, Татарстан регионы бар дип, Татарстаннар ошында тыш- анда Russian is э, not Russian дип аңлатырга кирәк, аңлыйсызмы? Әйе. Э, ну, россиянин не значит русский дигәнне аңлатып, Әйе, әйе. Ничек тыш Мин, мин дә шулай эшлим. Төркиядә инде күбрәк аңлыйлар аны, ләкин башка илгә барсаң, бераз теге катмарлырак шундый. Ләкин менә Италиядә, Италия кешесенә аңлатканда ул бик аңлады, анар япон кешесенә аңлаткач ул шундый кызык теге ние булды аның фикере безнең турында. Безнең бит әле грамматикабыз да ашаган. Мин аңа минер сүзләрне дә әйтеп карадым яңгырашын. Аңа бик кызык булды инде татар телен ишетү, аңлау.
кызыксыну бар димәк әйе әйе бик бик чөнки син үзең кызыксынучан әйе әйе шуңа күрә сиңа шундый кешеләр очрый ә мин һиндстанга барып пунжабта яшәгән идем пунжаб районында һәм анда пунжаб телен өйрәнә башладым и миңа әйттеләр әйе ә нигә син хинд телен өйрәнмисең хинд теле ул бөтен һиндстанда да кулланыла нигә син пунжаб безнекен өйрән шаккаталар нигә син иң безнекен өйрәнәсең диләрме әйтәм юк мин сезнең районда яшим икән пунжаб районында димәк мин пунжабча өйрәнергә тиеш Дип мин шушы идем. Һәм шуны шаккаттым, э, санскрит сүзләре безгә дә кереп калган. Я, я санскритка кереп калган безнең сүздә. Чөнки ады сабын, шулай сабын, тарав, шул ук тарав. Ну, на күп мин тешәрәпләрен әйтә тормыйм инде, име? Нәкъ шул ук сүзләр. Һәм мин икенче атнаның ук инде аралаша башладым хинтлар белән, име? Мин бәк килгән кызлар син бит откуда ты знаешь бит. Мин откуда мәйтә не знаю, мин татар сүзләрен кушып сөйләшәм мәйтәм. Мин аңладым кайсы татар сүзләре. Кем уйлаган әй? Әйе.
Мин әйтәм, бу тарафка димдә тарафны күрсәтәм бай дип. Мин бу тараф сүзе шул икән, налево, направо шулай аңлата икән. Мин анда лев, лево, право дигәнне кушмыйм мин. Тараф димдә бай дип бай иттерәм кулым белән. Ул аңлый. Ә андагы ул тук-тук йөрткән абый апалар, алар инглиз телен белми. алар инде корт инде исемне белми алар һәм аларга шулай аралашырга кирәк шул хәлдә менә кызыксынып эшләсәң өйрәнсәң ки сине андагы җир кабул итә дигән фикердәмен һәм мин шуңа күрә аптырыйм менә килеп кайсыдыр җиргә име шундагы булган э, телне өйрәнмәү минем өчен сәер. Шуңа күрә менә безгә Казанга килеп кешеләр, зачем мне татарский дигәннәр мине аптырата. Ничек инде? Син бит тел аша кешенең төп э, ниен аңлыйсың? Орлыгын дип әйтим шунда. Менә татарның орлыгы ул телендә, минемчә. Тел аша син Күп нәрсә белдең. Бу Тукай Тукай тиешле. тиешле ир. Менә шуңа күрә телне өйрәнү ул иң беренче чиратта. Это база. ди. База, әйе, дөрес, дөрес, фундамент, база, тел. Әйе. Э, Поликлиникага кереп киләсең, дим, кайсы китапханәгә, нидер гардеробка кием биргәндә татарча ике сүз әйтәсең икән. Бит Те, бөтен бересе кирәкми. Иң яхшы урынга сине элеп куялар. Кулыңнан тотып кайдыр алып баралар. Ул да җитә, әйтәм. Ничек сине аңламыйсыз? Бер җөмлә белән син үзеңне яраттырасың секундында. Әйе, әйе. Кирәк кешеләрне. Ә ул кешеләргә кирәк. Менә шунысы бар, әйе. Ә менә кара, э, син э, әле мин сиздем, күп очракта сиңа режиссерлар бирәләр пластика белән бәйле ниндидер рольләр. Мин үзем яратам, ул теге режиссерлар биредән дә тормый. Менә соңгы э, спектакльдә а, Тукайда мин Айдардың үзеннән сорап йөрдем. Айдар берәр бию булмас микән? Айдар берәр бию куй әле. Шундый шаярып. Әйе. И ул әйткән миңа бу юлы мин хореографны чакыртмадым битләйсән, булмас инде дип җырды, җырды да. Мин теге шаярган саен, аның теге күңеленә кергәндер инде, ул сорады миннән, берәрсе бармы соң Казанда син яраткан теге театраль сферада әйбәт булган дип инде. Шуннан соң мин дә инде шаярып теге беренче күңелгә Марсель килде инде. Марсель белән Маша алар Мәйтәм, бик әйбәт эшлиләр. Мин аларны моңда күргәнем бар. Алар лай да теге популяр дип әйтәм инде. Алар әйе, хәзерге вакытта агымда. Әйе, агымда әйе.
Һәм ул шалтыратып карады, аларга вакытыгыз булса дип инде. Алар да туры килде, без дә туры килдек. Марсель килде, Марсельнең үзенең дә Айдар белән эшлисе килгән икән. Әлбәттә, мин шәнскән, аның Айдар белән эшлисе килгәндер по-любому. Әйе, әйе. Ул була бит ул шулай энергетический, информационный кешеләрне кушучы ниндидер әйбер барлыкка килә дә бәлки ул мин булганмындыр шул очракта ләкин алар кушылырга тиеш булганнар менә шулай алар э, кушылдылар һәм безнең биюләр барлыкка килде һәм минемчә инде шундый әйбәт әйбәт килеп чыкты дип әйтә алам инде ә синең бармы шундый менә башыңда барыбер хатын кызларны чаймы тиздән өлкәнәячәкмен
тиздән түгел инде мин бит инде хәзер утыз җиде яшьтә Мин аны кабул итәм һәм саныйм яңа кызыклы этап дип. Чөнки мин хәзер үземне күбрәк ничек дип әйтим инде? Инглизчә яратам мин аны әйтергә. Self confident. Мин үземне бик теге үземә күбрәк ышанам, кайдыр мин подкастка барасым килә дип әйтәм һәм мине чакыралар чөнки менә сезнең кебек чөнки мин хәзерге анда бит синең язуың булды скрин килде сразу моментта әйе әйе берничә секунд мине инде чакырдылар чөнки мин үземә шулкадәр хәзер ышанам һәм күп әйберне э, рәхәтрәк эшлим дип әйтә алам яшь чакта алай түгел иде бу этап миңа шулкадәр ошый һәм мин аның белән хәзерге вакытта ләззәтләнәсем килә минем Ничектер дүрт елдан, биш елдан нәрсә буласын уйлыйсым килми. Минем хәзерге көндә яшисем килә һәм бүгенге көндә күбрәк эшлисем килә. Менә мин хәзер кияүдә түгел, балам юк. Минем вакытым бар. Миңа шулай биргәннәр. Сиңа бит инде 37 бала табарга кирәк.
Аллаһ Тәгалә бирсә, табармын. Ә син шундый фикердә име?
Шундый син үзең үзең адымнар эшләмисең аңа карата. Нишләп? Чөнки мин уйлыйм, насыйп әйбер ул була. Миңа әби әйткәне бар.

Бу сарк бу көчле, көчле сарказм. Э. Чөнки чыннан да не- нигәдер бөтен кеше дә, бөтен хатын да ана булгачтын гына хатын була дигән фикерне мин инде Э. бетерәсем килде. Э, Мин сөйләгән бар, моң театрында булды, ниндидер очрашу, мин анда модератор идем. Анда килде кунаклар һәм Луиза ТНВның алып баручы ахырдан әйтеп бетерде ул әйберне, очрашуны. Бүген әниләр көне, бөтен кызларга да әни булуын телим дип бетерде ул, име? Э, Әйтәм, буласы килгән кызларга әни булуын телибез. Чөнки бу андый менә чыннан да бала табасым килми дигән фикерне керттермиләр дә башка. Аңлыйсыңмы? Алай уйларга ярамый имеш. Нигәдер. Синең килә инде әлбәттә, име? Синең Минем килә, ләкин әйбәт э, условияләрдә һәм әйбәт кешедән. Ә былай булмаса, минем килми. Мгм. Чөнки мин э, үземне кимсенгән дип санамыйм ялгызлыгым белән. Ялгызлык дип дә әйтә алмыйм мин, үзем үзем белән бәхетле. Мгм. Шуңа, ш- бәлки шуңа күрә син ир-атны эзләмисеңдер. Әзрәк кенә Эзләмим. беренче адым ясарга кирәк. Менә мин үзем фикеремчә име. Ә, хәзерге тор- вакытта онлайн чорында күп очракта каядыр чыгып, менә үзеңә куярга кирәк бирем. Мин бүген чыгып, кеше белән танышам, дип. Мин Ал- танышам. Мин дә интроверт синең кебек. Мин танышам, мин бик еш танышам һәм бик еш аралашам. Миңа менә теге тулысынча ошаган. Миңа хәзер бик яшь иратлар карыйлар. Бу бит яхшы.
Ун гына яшь түгел, хәзер инде 17 яшькә э, Иңне яшьләр аерма. карый башладылар. Һәм мин бит инде аң- аны бит инде көчләп үземә әйләндерә алмыйм. Аның өйдән эш килми әлеге.
Юк инде. Аның әлеге уңа йөрми, аның өйдән эш килми. Әйе, әйе. Шуңа күрә мин мин танышам. Ә мин рәхәт аралашам. 40 яшьлек егетләр, гафу итегез, конечно. Алар инде сиңа ошарлык түгел. Ну, әйтәр бит, күбесе аларның хәзер скуф.
Әйе.
Мин ялганым ул сезне әйтергә. Но күбесе аларның скуф чынлап та. Ужас ул. Чөнки нигәдер ул бөтен бөтенесен дип әйтә алмыйм аларның шәпләре өйләнгән була күбесе э, чөнки әйтәр бит инде яхшы экземплярларны инде э, э, шинками разбирают дип әйтәләр бит инде шуннан соң хатын кыз күбрәк дип әйтим шунда бездә рәсәйдә ул кытайда башкача менә процент буенча ләкин миңа кытай кирәкми әйе сиңа татар кирәк бу синең тобында тора инде топ былай топ 10 минем минем киләсе иратым нинди була анда тора инде татар сүзе татар сүзе я европалы mm. Mm -hmm. татар я европалы татар телен белү мөселман булу сиңа корейцлар ошый корейцлар кей-поп
чөнки алар картайган саен ямьсезләнмиләр Мгм. Ә кем ямьсез дәне? Татарлар? Татарлар.
Татарлар. Юк инде татар- Үзен- татарлар түгел, үз үзен карамаган ир-атлар. Әйе. Мгм. Әйе.
Ул любой милләттә булырга мөмкин. Һәр милләттә дә үзен караучы, үзен карамаучы. Итальяннар яхшы карыйлар үзләрен. Итальяннар, әйе. Егетләр, әйе, анысын беләм мин. Ләкин алар күбесенчә м, ниләр бар? Үз-үзләрен ярата торган. Үз-үзләрен түгел, бик күп хатын-кызларны ярата торган Ә, була. Хатынны гына шундый. түгел, аларда хәтта культура бар. Ә, Культура любовница А, аларның. хәтта Полигам, хат- полигам, Әйе, полигам э, берне көтәләр. мәхәббәтне алар күбрәк ярата дип Мгм. әйтәләр инде. Мин үзем татып караганым юк. Ну, безгә туры килми мондый вариант. Юк, мин полигам түгел, мин моногам. Мхм, шундый ук иратны эзлибез. Юк, мин әйдә эшлибез топ, ләйсәнгә топ эзлибез без. Әйдә, топ эзлибез, әйдә. Димәк, э, европалы татар үз-үзен карый торган э, һәм э, бер мәхәббәт сине генә яратырга Әйе. тиеш. Һәм җиде яшьтән дә артыкка яшьрәк булмаган. Димәк, аңа 30 булса ярый. Әйе, утыз әйбәт. Мгм, Утыз әйбәт ярар.
Бик яхшы. Яше бар. Тә- ә Кыяфәте нинди булырга тиеш? Э, Озынлыгы, биекле. Миннән бераз озынрак булса да Ә син ярый. ничә? Мин метр 67. Мгм. Метр 70 тән әйбәт. Әйе. Чөнки каблук киеп 75 тән. 70 каблук киеп Әйе, әйе, әйе. Тек метр 75 булды бу. Ике кыш. Миңа ошый бу. Һәм озынрак.
Озынрак, әйе, Мгм.
озынрак булса ярый. Нәрсә белән шөгыльләнәсең синең менә ир-атың? Менә иҗади булмаса әйбәтрәк булыр иде. Мин театрда актер, җырчы шундый ир-ат теләмәс идем. А Эмиль Талиповның кызы бармы?

Кирәкмәгән урында трагедия ясап, шуның белән кайгырып, шуннан илһамланып сәхнәгә чыга торган кешеләр булды инде минем. Миңа андый ошамый. Әйе, мин дә андыйларны яра. Мин хәтта кайбер коллегаларым белән болай да аралаша алмыйм. Алар шулкадәр театрны ярата, чөнки мин ул кадәр фанат буларак яратмыйм. Мин аны шөгыль буларак яратам. Менә сәхнәгә чыгып уйнауны, ниндидер репетицияләрне яратам. Ләкин менә инде шундый тормыш мәгънәсе итеп яратмыйм. Угу. Шуңа күрә анда Камалдан эзләмибез инде. Юк, юк. Тинчуринда тем более юк.
Юк.
Мыскыл итеп ташладык.
Ярар. Аңлашыл. Ә нинди соң? Ну, ярар, бизнесмен була буламы? Яхтасы булырга тиешме аның? Нинди акча эшләргә тиеш ул? Юк, миңа яхтылар ук кирәкми, миңа кирәк э, стабиль акча эшләүче. Э, һәм э, менә эшен югалтып теге югалып йөрүче түгел нинди булса гел менә предприимчивый дип әйтәләр бит менә шундый кеше ул үзенең булырга мөмкин бизнесы башка җирдә эшләргә мөмкин ләкин ул һәрвакытта да ниндидер менә кыю Эшкә кыю кеше булса, миңа бик ошый андый ир-атлар. Аларның чөнки интеллекты була, алар шундый матур кызык сөйләшәләр синең белән. Мин үзем төрле сфералар белән кызыксынам һәм сөйләшә алам төрле әйберләр турында. Физика турында да, анда. Квантовый тем более.
Әйе, квантовый тем более. Бик яратам шундый әйберләр белән кызыксынырга һәм ир-ат та шундый булса, миңа кызык булыр. Таләпләрең көчле, конечно, синең. Көчле, әйе. Әйе. Калган кызлар суласа ярый әле. Юк, миңа алай ярамый. Минем бер коллегам бар, бер көнне әйтә, менә бик күңелсез инде хатын кызга, 40-тан соң ямьсезләнә ди миңа әйтә. Шуннан соң әйт- Рәхмәт, Әйе. иреште.
Ә без иратлар, ну безгә бит инде маймылдан бераз э, матуррак булсаң ярый. Мин әйтәм, юк.
Хатын кызлар да иратларны кыяфәт өчен дә яраталар, башкасы өчен дә яраталар. Минемчә, э, менә әйтәр бит, хатын кыз белән ират ал, э, тигезлек дип әйтәр бит, теге феминизм кебегрәк инде. Ләкин мин феминизмны алай теге бер үк эштә эшләү, авырлык буенча түгел, Ә менә ярату буенча без тигез. Без дә яшьләрне яратабыз. Әйе. Без дә матурлыкны яратабыз. Әлбәттә. Менә шуның белән Ачыктан әйтергә кирәк инде моны чыннан да. Әйе. Күбесе бит әйтергә курка һәм шуңа күрә миңа берсендә бер апа театрда әйтә. Ну син бер 50-дән узган, хатыны үлгән, шундый берәр иратка кияүгә чыгарсың инде ди. Каргыйме?
И мин җылап җибәрдем. Ужас, мин дә еларым.
Мин сугырыйм башта ул хатынга. Мин сукмадым, мин былай жылый башладым. Ул аннары мине тезенә утыртып, гафу итәсе, мин бит шаярдым ди. Бәлки ул чынлап та шаяргандыр, но минем өчен ул шаяру. Юк, инде ул синең бит ачык э, э, рана, ничек була, э, неважно. Вот, шу сиңа тоз сипкән булып чыга бит шуңа. Сен барып уйлап йөрисең инде эчтән генә. Син барып әйтсәң дә мин ялгыздан курыкмыйм, фәләмәсмәтән, ләкин барыбер менә менә өйгә кайтып көн саен. Менә мин хәзер бер елдан артык өйгә үзем үземә генә кайтам, имә. Алай күптән булганым юк иде минем. Һәм нәрсә эшләсең кич белән? Үзең өчен ашарга пешерәсе килми. Әйе, үзең өчен ашарга пешерәсе килми. А, телевизор җибәрәсе килми, берсе карыйсы килми. Ничегә соң менә шулай и сугылып бәрелеп йөри башладым бер мизгел. Анасы белсенчә эшләттем мин. Башыма нәрсә дигән уй керттем. Мин ул үземнең яраткан кешем. Әйе, әйе. Шулай дидем дә яши башладым.
Ә нәрсә эшләр идем мин яраткан кешем белән хәзер? Болай эшләр идем. Әйдә эшлә. Мин дә шулай иттем. Әйме? Әйе, әйе. Һәм курку юк.
Әйе, курку юк, курку юк, ялгызлыктан курку бөтенләй юк. Мин яратам дуслар белән күрешергә. Телим микән? Мин шалтыратам да әйтәм, мин күрешәсем килә. Менә төн уртасында. Минем дус кызым бар, Алена исемле. Ул э, без шундый якын, мин беркайчан да урыс кызы белән шул кадәр якын булырмын дип уйламаган. Чөнки теге культуралар төрле тыела иде миңа Әйе. бераз гына. Үзенчә инде. өйрәткәннәр инде шулай Әйе, шулай тәрбияләгәннәр. өйрәткәннәр.
Без бит инде татар мөхитендә үскән балалар. Без аның белән шул кадәр якын. Менә иң якын дустым шул дип әйтә алам мин хәзерге көндә. Әйе, мин аңа шалтыратам, ул баласын яткыра йокларга. Ул минем ул 37 яшендә тапты менә кызын. Һәм ул кияүгә дә чыкты 36 яшендә.
Шулай да Яшь җегеткә, аның яшендәге иратка бик матур аларның гаиләләре. Һәм ул миңа мин аңа шалтыратам, әйтәм, минем күрешәсем килә. Ул әйтә, хәзер 15 минут Мин чыгам. Баласын йоклата, ире шунда кала. Ире әйтә, конечно, бар дип әйтә. Ул чыга, без кофе эчәргә барабыз. Төнне. Төнне. Төнге унда. Менә телибез икән, без шунда әйбер эшлибез. Ул да миңа әйтә, теләгән чагында һәрвакыт әйт. Һәм безнең традиция бар, без йогага икәү йөрибез иртәнге 8-дә болай көчкә уянып. Шуннан соң кофе эчәбез, ашыйбыз белән нәрсә тәмләй беләр. Минемчә, үзеңә рәхәтне Син тудыра аласың үзең дә. Үзең генә барып та мөмкин. Мин кайдыр киләм, мин, мине һәрвакыт күрәләр. Бәхетле булыш, булыр өчен ират кирәк түгел булып чыга инде. Бәхетле булыр өчен үзең кирәк беренче чиратта. Үзеңне үзең ярату, үзеңне үзең хөрмәт итү һәм комфортта тою. Чөнки безнең бит травмаларыбыз, чөнки теге кеше белән булып та син үзеңне покину итү итеп тоеп була. Менә кеше синең белән, ләкин ул менә китап укып утыра, ул сиңа карамый. Син үзеңне бәхетсез итеп тоярга мөмкин. Үзең үзең белән бәхетле була белсәң, син ир-ат белән дә бәхетле була аласың. Ә шулай ук киресенчә дә булырга мөмкин. Ир-ат белән бергә булып бәхетсез булырга мөмкин. Ә син мәхәббәт хисен тойганың бармы соң? Син ул менә шундый ашкында шашып йөреп күп тапкыр.
Бер күп тапкыр. Нинди ул Ләйсән мәхәббәт? Ләйсәнең мәхәббәте ул нинди? Нинди хисләр белән?
Ялап әйтергә. Дәртле. Дәртле? Дәртле.
Сексуаль дейді сен. Әйе, страсть. Ага. Олаш, тәрҗемә итеп торам үзем өчен. Ничек әле?
Мин бик дәртле. Мин э, былай җөрим, җөрим үзем шундый. Теге елмаем. Мин бик дәртле. Мин шундый испаннар кебек шундый яратам. конфликт булса шундый мага ә соңгы мәхәббәтең ничек менә тарлаштыгыз ничек тулаштыгызмы үпкәләштегезме ничек бетте ул мин бер генә түгел инде юк менә соңгысы я иң якты мәхәббәтнең вариантын сөйләп күрсәтегез күбесе аларның минем теге мин әле дә эшлим ул травма өстендә чөнки минем әти белән әни аерылган Шуңа күрә ул травма минем э, мөнәсәбәтләремә бераз м, тәэсир итә инде. Син психолог белән эшлисеңме шундый сөй- сөйлисең? Я үзең үзең эшлисеңме? Юк, психолог белән Психолог, эшлим, әйе, мгм. психолог белән эшлим һәм шуңа күрә э, минемчә күпчелек очракта мин э, үзем китәргә тырыша идем. Мгм. Избегающий тип личности. Әйе, ә? избегающая, әйе.
Ну, ләкин соңгысында алай булмады. Соңгысында ярты ел элек ә мин әйе күптән түгел икән күптән түгел икән күптән түгел әйе безнең э, яшь арабыз унҗиде яшь иде косякка ул яшьрәге әйе унҗиде яшькә шуңа күрә мин шундый зур вывод ясадым инде ул андый яшьләр миңа кирәкми дип шул хәтле яшь үк кирәкми инде рәхмәт юк юк юк сөйләшер сүз дә юк чынлап әйткәндә э, менә ул ниндидер энергия бар Безнең әйтә бит, подсознательный сайлый дип партнерны. Без хәтта баш белән дә сайламыйбыз аның. Ниндер безнең подсознание бар, ул сайлый кешене, һәм мин иң соңгы тапкыр һәм минемчә инде иң соңгы тапкыр мин ниһаять аңладым. Нигә минем барлык, барлык булган мөнәсәбәтләрем шулай беткәнен. Менә бу мөнәсәбәтләр Менә бу э, яратышу миңа шундый зур әйберне ачты. Мин ниһаять аңладым. Үзе әйтеп китәсеңме? Әти, әни бит минем артистлар. Әйе. Алар мине һәрвакыт ялгызымны калдырып китәләр. 5 яшькә кадәр баланы озак вакытка калдырып китәргә ярамый икән. это травма покинутого дип әйтәләр инде иң зур травмаларның берсе э, мине бер кеше яратмый мине бер кеше дә яратмый мине бер кеше дә сайламый һәм э, ул шундый нигә китерә созависимый дип әйтәләр инде э, созависимый мөнәсәбәтләргә китерә һәм шуңа күрә алар булмасын өчен именно шул травма белән эшләргә кирәк менә шушы мөнәсәбәтләрдән соң мин шул травма белән ниһаять эшләдем авыр булдымы Авыр, әйе, авыр. Ничек менә ничек чыга ул? Ничек э, пр- менә психологка ничек сен- ничек чыгардыгыз сез аны ул моментны? Ничек аңлаттыгыз? Син аңа сөйләп утырасың инде, ул сиңа әйтә, «Ә, болай булмадымы, болай булдымы?» дип, и син Әйе, аны әйе, сөйләп- әйе. А, Бар әле шундый әйтәләр аны бөтен кешегә дә әйтмә, аны шундый секретик. Бар шундый эм, корневая диләрме аны, основная травма диләрме, а ул вообще карында да мөмкин булырга. Ә, Карында менә берәр нәрсә әйткән булырга мөмкин әти-әнинең берсе. Менә Сиңа карата, я бер-берсенә каратамы? Әйе, әйе. Шундый менә әлегә кирәкми иде, әлегә иртәрәк, безгә бала әле кирәкми иде. Шундый берәр нәрсә әйтсә, мин теге нәрсә әйткәннәрне әйтеп тормыйм инде. Шундый берәр ялгыш сүз дә әйтелсә, бала шуннан бирле тугачтан үзенең кирәклеген бөтен кешегә исбат итәргә тырыша. мин кирәк мин кирәк һәм шуңа күрә э, ул э, әйтәләр бит инде шундый бөтен җирдә шундый э, успешный шундый яркий кешеләр булалар алар чөнки бөтен кешегә дә алар кирәклекләрен исбат ишеткән бер индер видео эләккән миңа билгеле шәхесләр алар барысы травмалы шәхесләр әлбәттә шуңа күрә һәм шуңа күрә мин психологым белән сөйләштем моның турыда ул шундый бераз Теге без бер-ике сессия ясап алдык. Шуннан соң без расстановка ясадык. Ул расстановщик, мин бардым расстановкада. И анда расстановкада мин әни
ролендә идем. Әйе, юк, әни шәхесе белән эшләдем. Бер кыз торды әни булып, мин үзем һәм мин Иң кечкенә чактан иң олы зур чагыма кадәр үстем инде шунда сөйләшеп әни белән шундыйрак рыстанов ну мин бу практиканы бик күп кешегә тәкъдим итәрем эшләп алырга мин аны эшләгәнем бар ул әйе бик шәп әйе кеше аны сәерсенергә мөмкин чөнки син ул теманы белмичек бүлмәгә кереп килсәң монда дүрт шашкан кеше нәрсәдер эшли дигән фикергә килергә мөмкин Ләкин син артистка, артистлар рольга керә ала. Имсән э. Люсиана тиз аңла, син open mind, синең фикер йөртүең ачык. Калганнары ул аңлашылмаган булырга мөмкин. Э, э, Бу бик кызык, чөнки чыннан да күп очракта, менә мин әйтәм, минем көндә булганда, анда ул кыз әйтте, безне бер кая да өйрәтмәделәр.

Һәм аңлыйм, нигә минем әнием шундый әни булган. Һәм нигә минем әбием нигә шундый әни булган. Һәм син аны аңлыйсың да, ул хәтта күңел тула. Кешенең үзенә менә моның хәтлек кенә дә мәхәббәт бирмәгәннәр. Шуңа күрә ул бирә дә алмый калган кешегә. Бирә дә алмый, ала да алмый. Син аны кочаклыйсың, мин әбиемне кочаклыйм, менә былай, мә. Һәм ул өч секунд тора да. Эс! дия дә Баки чыгып китә минем кочактан. Чөнки аларга бирмәгәннәр. Каян аларның алу сәләте дә, бирү сәләте дә булсын? Аларда юк ул. Мин аларны хәтта жәллим. Минем аларның барысын да менә болай кочаклап иркәлисем килә һәрберсен. Ә нишләтәсегә?
Аларны бит бу яшьтә психологка җибәреп булмый. Юк. Алар шулай яшәп калалар булып чыга инде. Алар үзгәрмиләр дә, аларның зур теләкләре булмаса, кешенең үз теләге бар икән, ул 80 яшьтә дә үзгәрергә мөмкин. Минем психологым бик кызык шундый фикер әйтә. Никогда не поздно умереть другим человеком. Mm. Шуңа күрә минемчә ул мөмкин, ләкин кеше үзе әзер булырга һәм теләргә тиеш. Ә ул инде иң авыры. Син бит инде ул кадәр зур авырлыкны һәм авыртуны тоярга э, э, теләмисең. Әйе, э, мин психологка мәктәбе бер тапкырына барганым бар, мин сөйләгәнем инде подкастта. Һәм мин бүтән бармаячакмын, мин көчем юк. Мин әлегә көчем юк аның белән. Шул хәтле көчле булырга кирәк анда кереп китүгә. Уф, мин әйтәм, мин әле әзер түгел. Менә шундый кечкенә кыска гына практикаларга йөри алам мин, тренингылар булырга мөмкин ул ниндидер медитация үзеңдә кайнап алу ләкин э, күпкә менә тет специалист белән эшләү әлегә минем өчен кеше сөйли сөйли миңа һәм сен син сөйлисең һәм мин аңлыйм бер елдан соң ләйсән икенче булачак ләйсән үсәчәк көчле чөнки ул эш, эшли үзе белән әйе мин кызыгам да бара да алмыйм әлегә ну сокланам әй ул иң кызыгы син языласың Бер атна алдан, әйме? Көне килеп җиткәндә, синең шундый фикер туа. Юк бит инде минем бернәрсә дә юк бит инде сөйләшерлек. Барысы да әйбәт бит инде. Психика шул кадәр кача ул темалардан. Хәтта сиңа рәхәт булып китә башлый. Минем бер проблемам да юк. Менә шундый була. көне килеп җиткәндә бер проблема да юк кебек шулкадәр безнең тәнебез акылыбыз безне саклауга корылган авыртудан ниндидер начарлыктан без хәтта үзебезне рәхәт итеп тоя алабыз шундый авырту алдыннан куркудан Ә менә э, шул э, уйлар белән уйланып йөрмәгән кешеләрең янында бар өчен дейме, теге э, старый закалки диләр инде. Аларга белән аралашу ни- нинди уза синең? Син аларны эм, түземлеме син яки менә Менә бик озак эшләсәң үз өстеңдә, психологлар белән эшләсәң, син инде кабул итә башлыйсың кешеләрнең ничек бар шулай. Мгм. Иң беренче барган вакытта син барысын да өйрәтергә телисең. Бар, шулай эшлә, тегеләй эшлә дип әйтәсе килә. Ләкин үзең күбрәк эшләгән саен син кешеләрне ничек бар шулай кабул итәсең. Ул менә шулай икән хәзерге көндә, мин аның белән аралаша алам икән, менә шулай булырга тиеш. Һәрбер кешенең фикере бертөрле булырга тиеш түгел, булмыячак та беркайчан да. Ул яшьлекнең шундый бер әйбере бар, ул революцион дип әйтәләр инде яшьлек. Ләкин яшь бара-бара һәм психологка йөри-йөри, син Кешеләрне ничек бар шулай кабул итә башлыйсың икән. Ә минемчә ул бирешү форматы. Бирешү түгел.
Ә, син фикерне үзгәртә алмыйсың, кешене ничектер тәрбияли алмыйсың.
Тәрбияләп.
Әйе. Син бит олы кешене, үзеңнән олы кешене тәрбияли алмыйсың. Менә, мәсәлән, Фәрит абыйны сез әйтмешли, әйме? Менә Фәрит абыйны былай итәргә ярамый дип тәрбияли алмыйсың. Ләкин үзеңнең мөнәсәбәтең белән, ә, менә күп Кызлар, минем белән аралашучы, күбесе йә психологка йөриләр, йә үз эшләрендә эшли башлыйлар, минем белән аралашып кына. Мин аларга бернинди дә киңәш бирмим. Бар дип.
Әйе. Әйе. Алар үзләре күреп. Чөнки алар күрә дә синең үзгәрешләреңне. Әйе, менә шулай кирәк ул. Ә син кемнедер өйрәтеп, Аның белән конфликтка кереп, кыстап алай булмый ул. Ә менә нинди адым э, ясап була? Менә син хәтерлисеңме, беренче тапкыр кайчан бардың син һәм нинди посыл белән һәм нәрсә булды синең этәргеч, соңгы этәргеч мисәл? Мин аны әйтә алмыйм, потому что Әйтергә Чөнки ул бик авыр ситуация булды минем тормышта. Миңа 29 яшь иде. Мин тагын шундый мөнәсәбәтләрдә булдым. Һәм анда бик начар ситуация булды. Һәм ул мине шул кадәр сындырды. Мин аңладым, мин психологка бармасам, мин
Син үзеңне ерып чыга алмыйм дип аңладың, аңладың инде, димме?
Мин хәтта уйладым, бәлки җитәр. Китерергә дип уйладыңмы? Шундый уйлар да бар иеме? Аһа, әйе. Димәк, э, шундый уйлар булса, э, специалистка тоттырып барырга кирәк. Әйе, инде. әйе. Андыйга җиткермәскә кирәк. Мгм. Андый инде ул бик авыр.
Кайнатма. Так, э, кара, безнең бинда без син бит карап бетермәгән, син бер тапкыр да безнең подкастны. Мин синнән Әйе. гафу итәм моның өчен әлбәттә. Җырлыйбыз мәллә?
Әлбәттә җырлыйбыз.
Мин бит җырлый белмим.
Фәрит әйтмешли мин җырлыйм. Монда рубрика бар. Ул рубрика бик шәп, мин аны яратам. Син дә аны яратачаксың дип уйлыйм. Ул да булса юрау рубрикасы. Ярар. Яратасың юрарга?
Әйе. Әйме? Ничек юрыйсың син үзең тормышта? Мин хәтта төшләр күрәм. И алар чынга аша. Менә бит. Әйе.
Чөнки космос белән ниндидер бар синең монда бәйләме. Бер шиксез.
Без бит бу подкастны э, Ями Мюзик белән эшлибез, әйме? Әйе. Берлектә.
Һәм юрауны Ильяс Гафаров үзе уйлап тапты. Мин сиңа хәзер биш төрле җыр бирәм имя сайларга, син берсен сайлап аласың да. Һәм э, минутын, секундын сайлап алгачтын, без андагы булган сүзләрне тыңлыйбыз. Ярар. Әйе, ләкин безгә сорау кирәк. Нинди сорауга безгә җавап бирәчәк менә җыр? Мин
хыялымдагы театрда уйнаячакмы, юкмы? Синең хыялың бар неме? Ниндидер театрда уйнау. Ләкин әйтмим нинди.
Камал театрының яңа бинасы түгел инде. Юк, юк. Аңлашылды. Рәсәйдә дә түгел. Аңлашылды. Так, э, сайлап алабыз җыр. Безнең йөрәк Уртик белән Зуля. Минем дөньяда Зуля. Э, табигать көтә кайнар төркеме. Ходаем тараф белән Элина Бу сүзне мин укый да алмыйм. М- Микросхемалар. Тараф белән Элина. Әпипә гауга. Кайсы җыр сиңа күбрәк ятышлы? Гауга. Гауга әпипәне Әйе.
сайлыйбызмы? Әпипәне сайлыйбыз да, ул да булса 3 минут та 30 секунд. Кайсы Мгм. секундыннан тыңлыйбыз? Ә, Бер дә 52. Бер дә 52. Так. Ләйсән.

Точно.
А, була дигән сүз. Әйе. Менә бу җырны сиңа ятларга кирәк һәм дә әпипе урынына ләйсән дип куярга кирәк. Һәм ләйсән дип җырларга кирәк. Менә син шундый Ләйсән шаян, булдырган кыз.
булдыклы, әйе, булдырган кыз. Супер, миңа ошады бу. Рәхмәт Оскарга. Бу Оскарның сүзләре дип уйлыйм мин. Әйе, әйе. Шуңа күрә. Мин Оскарны беләм.
Әйме? Менә вот так вот юрадык без аның җырыннан. Бик зур рәхмәт килгәнеңә. Мин беләсең, мин шуга дип әйтеп куясы килә име ул сүзне э, мат белән. Э, Охуенная син, оказывается. Да, Әйе. рәхмәт.
Шун- Шундый рәхәт булды синең белән, шундый күңелле, тагын килерсең дигән өметтә. Кайнатма.